A botá, nos tur ta Ku orguyo nos so por bisa Ta yu i kòrson mi ta. Den e programa aki nos lo trata e origen, historia i kultura di e yu di Kòrsou. Den e episodionan aki nos ta ban pone lus riba e yu di Kòrsou ku tin algu di konta. Nos ta yama bu bon bini. Sinta, relahá i disfrutá di. Ui Kòrsou! Ta mi. Un tiki di historia. Despues di Segundo Guera Mundial a surgi un movementu mundial den kua pueblonan a eksigí mas partisipashon i outodeterminashon. Den e parti karibense di Reino Hulandes tambe e yamada pa igualdat i outonomia a bira mas fuerte. Tres logro importante ta marka e periodo aki den historia di Antia Hulandes, Introdukshon di derecho di voto general, establecementu di e statut y nombramentu di un gobernador local, Nicolas de Brodt. Na diesnuebe kuarenta i nuebe, derecho di voto general a keda introduci na Antillas Hulandes. Prome ku esey, no ta tur hende por a vota, solamente hende homber ku un entrada haltu y ku bon educacion por a haci uso di esaki. Hende muhé a keda ekskluí por kompletu for di e proseso elektoral. Introdukshon di derecho di voto general tabata un paso históriko pa promé bia tur siudadano adulto, tantu hende hòmber komo hende muhé, a haña e derecho di vota i posibilidat di wòrdu elegí. Esei ta nifiká ku poder polítiko den teoria tabata mihó repartí bou di e poblashon i ku e gobièrnunan di e islanan a kuminsá reflehá e hendenan ku tabata biba einan. E siguiente logro grandi a yega na diesnuebe sinkuenta i kuater, esaki tabata ku firmamentu di e Statüt pa Reino Hulandes. E dokumento aki a establesé e òrdu hurídiko nobo entre Hulanda, Sürnam i Antia Hulandes. Na lugá di keda un kolonia, Antia a haña un státus outónomo den Reino. Nan a risibí nan mes gobièrnu, nan mes parlamentu i legislashon, miéntras ku asuntunan manera relashonnan eksterior, defensa i nashonalidat a keda responsabilidat di Reino. Esaki no tabata nifiká independensia kompletu, pero un ekspanshon signifikante di outogobernashon. E selebrashon anual di Dia di Reino riba dje sinku di desèmber te ainda ta konmemorá e momentu aki di madures polítiko. Den e paisahe polítiko nobo aki, e eskoho di ken lo mester representá e outoridat mas haltu na nòmber di Reino tabata di gran importansia. Na dieznuebe sesenta i dos, Nicolaas de Brood a ser nombrá gobernadó di Antia Hulandes, un logro histórico. E tabata e promé gobernadó di desendensia antiano. Nacé na Boneiru i entrená komo dòkter, abogado i eskritor, de Brood a trese no solamente eksperensia atministrativo, pero tambe un konekshon kultural profundo pa e region. Su nombramentu a marka un avanse, pa promé bia e gobièrnu antiyano tabata enkabesá pa un hende ku ta bini di e region mes, un hende ku tabata papia e idioma, ku tabata konosé e sosiedat i tabata konosí ku e espektativanan di e poblashon. Komo gobernadó entre e diesnuebe sesenta i dos i diesnuebe setenta, el a fungi komo un persona ku lasonan entre gobièrnu lokal i reino na momento ku e islanan tabata desaroyando mas den kuadro di statüt. Awor nos a sigui cu Chaki mi ta bini. Bon bini señora. Contento cu bo ta aki nan fe ora nos ta sinta na e mesa aki ta paso te un segmento. Djaki mi ta bini, anto awe mi ta ku sinta akinan ku señora Norris Kroon. Kontentu di e por a konos'é. Kasi mi bisa mi tin un amiga nobo pasobra ta hopi Sigur. kos nos a kòmbersá off air awor-e, pero awe nos tin un kos spesial ku nos ban kòmbersá di dje ku bo ta sinta akinan huntu ku mi. Pero promé ku nos ban na e parti kominda ku bo t'ei spesífikamente, laga nos ban kòmbersá un tiki. Ken ta ta señora Norris Kroon? Norris Kroon, mucha e otro banda, nan ta bisa, a nansi na otro banda. Mi mama, mi wela, tur, nos tur a nansi den un cas monumental cu mi ta bibando den dje. Nan mester keda sa con e bida, e tempo ya, dus Norris su hubentud, con e tabata den otro banda, ken tabata Norris su bisiñanan, con e bida tabata, cuantu rumannan Norris tin. Dus, so Doris papia ta ori si Noris su wela, ken Sí. tabata Noris su wela, Sí. tur eseinan nos lo ke sabe. Sí, bon, mi wela ta Marie van Koetsveld, Ujú. y mi hopi conoci di otra banda, pasobra Ok. el a trae cas, el a keda biba semper na su casa a muri. Mi mama ta unico yu, mi mama a casa cu Kroon, nos ta seis ruman. Seis ruman. Seis Anto Norris ruman. a kuantu di e rumannan? Kua di Ami kua? ta de vijfde. Vijfde, Si. oké. Dus I kasi een van de laatste. een van de laatste, oké. Si. Si, oké. E ora ei mi a biba na otro banda eina nan te ku nuebe aña. Oké. So despues nos a verhuis bai otro banda abou. Pero e tiki ku mi ta kòrda masha dushi mes. Anto dor ku mi ta biba anto den e kas awor aki atrobe, tin bisiñanan ainda di tempunan ayá. Dus nos a lanta ta biba anto awor aki den e kas ku nos a lanta den na otro banda abou. Abou, kaminda abou no, na otro banda banda e misa Santa Famia. Si, kas ku mi wera a mes atra. Si. Antos Nori su bisiñanan ta e bisiñanan di e dos di hopi tempu kaba. Tin, tin, tin, si, tin. I ami ta akorda komo mucha nos ta hunga. bala, beisbòl, porta abrí, kuri drenta mira ki mucha bai wak e bisièt un webo pa mi un tiki suku e tempu e bisinan ta biba asin e ku otro no ke men tur bo ta bai home ey mi falta diki ariña mi ta bai home pero Jason te awor aki ainda? ok mi a yama den purá mi ta yama e nietunan mi ta bisa tene ki punta oma kiti Mi tin ki salo, pasobra mi salo a kaba. Ke mene, e, e, e, e bida di antes ei ku tabata den e tempu ei, e ta ainda den otro banda. E ta, pero solamente nos bo biba a habrí manera por mena ya. Ke mene, ora ei mi ta komprendé tambe ora ei ku Norris ta un, un figura konosí den otro banda. Kron, ku bo bisa kron. Kronnan ta konosí. Kron di otro banda tur hende konosí. Tur hende sa ta ken. Oke, hopi bon, hopi bon. Si nos a biba hopi añanan. E misa, manera mi ta bisa misa, mi ta bis'é pastor mexicano awor aki, ami n'e misa ei, ma wòrdu batisá, m'a risibí, m'a konformá, m'a kasá, dia mi muri ku Luna ta pronto, mi ke pa mi entiero tambe mi wòrdu a sien aña. Awor nos a papia òf e arinan ku dus, ta bula shen aña, nos a bula shen aña ago, ok, esei ta, esei ya kuater hendenan ku ta wak awor aki sa ku señora Norris Kroon ta bin bula shen aña, ku Dios su poder, ku Dios su poder, ok, awor ei. Norris a kuminsá papia hopi interesante tokante di Norris su wela, anto ku e tabatin un kashi, anto ku e kashi tabata pasa rònt bario, p'esei Norris t'ei tambe awe, ta pa e pa nos papia di e kashi, kiko e kashi aki ta? Konta nos di e kashi. Bon e kanshi te leu kuminsá, José Miguel a mes tin hopi aña morto, ta un beld e tin den dje di Hesus di Nazareno pero sintá, no? Okay. Ku ku Anto- ku ta bieu, manera ta asina ta e paña ku tin aden mi kèrsei ku ta paña di.

So ta Benezuela konosé Hesus den Nasarèt sintá. Sintá. Ok. Nunka mira mas. E kasha ta bini di Benezuela, anto di un manera òf otro el a yega den poder di Señor Hesus Wela. Wela, ya es. Ok. Anto ora ei, esaki tabata así espesial pasobra Nor Hesus Wela tabata bai kana rònt bario ku e kasha. Si, si mi wela òf un sierto hende ta pasa ku. Ok. Pa un motibu spesial? Bon. Pasobra Hesus a drenta den nan kas, a da bendishon, nan ta resa, nan ta pidi loke nan ke, anto nan ta pone nan sèn. Promé nan yaló no ta shen un florin, por ta ta dies plaka, un florin, algu. Anto e ta pasa, pasa tur e kasnan, despues ora e yega nos kas bèk, mi wele ta habri e lachi patras, saka e sènnan, bai inba nan misa. Esei ta tur siman. Awor, no res, no res tin e kashi? Sí. Mi tin yete ta bon pa nos ban wak, ya ku nos a papia dje kashi laga nos ban wak, enton ya tur dje tambe ta wak e kashi aki. Hopi great, sí, laga nos ban wak. Noris, pues esaki ta e kashi, e ku nos a papia dje awor, e kaminda tin JesuCristu paden sinta, ku ta e úniko, paso, bo? Te kaminda ku mi sa, sí. Sí, te kaminda ku Noris sa. Pero awor ey, esaki ta e kashi dus, enton e ku e kashi aki nan tabata kana di kas pa kas den otro banda pa kolekta sèn pa misa. Juist. Ok, mester que nos van papia over esey. Mi ta hopi ansioso pa wak con e cashi ta. Mi ta kere mi por habia no ris. Si, da, dal bai ho. Ok, bon, dus esaki ta e cashi. Oh, wow. Ok. Keme esaki, oh. Ke esaki ta ora cu el a caba di um, Cu nan bai bai efe efe cruz. cruz, pasobra ta mira e sanger, e corona.

Sí. Esaki no ta un kos ku Norris a bai give away di No, niun no pidi forma. mi yu masha tanto, e tuma e over duna su yu, laga e sigui bai. Kembe di Norrisnan ke keda Sí, mantené un den ratu mi ta famia, kere tresé museum, pero mi di no, mi ta laga e keda den na famia. kas, den sí. famia mesa Sí, ta sí. ta mantené. Hopi bo, ta hopi nice, hopi bunita. Um, Sí. Kontento ku Norris por a bini pa Apart. mustra nos esaki, e ta hopi apart. E úniko mensan ku ah, tin Jesucristo, unico estatua di Jesucristo sinta Sinta. cu nos tin aki na Corsou. Anto no Sí. tin manera di duidelijkheid ainda. No, Ta di pero- un e ta bini, No. cuanto tempo e tin. E tin, no. Ok, no, hopi bon. Ehm, tabata cana cune cas pa cas pa colecta cen Sí. pa bay misa. Anto no recibi esaki cu tin un gleuf. Mi ta mirando e gleuf aki. Esaki ta e gleuf? Sí, ta net pa binti cen largá. Ah, ok. Asina. Sí. Ok, anto ora ei ta bende sèn, anto ora ei ta sa ke parti patras Ora e bin bumba. kas bèk, ora e Aha. kab'é pasa tur e kasnan ke bin kas bèk, mi wele ta saka e lachi patras, bo por saka e lachi un stresi por, Ah, ok. asini. Sa ki ta e lachi kaminda tin Nan ta pone e sèn. e.

Ya, contento cu bo ta met ey. Sí. E ora ey nos a conversa cu ne, nos ta mi ora Sí, ey. ahora e ta bendiciona E ta nos tur bendiciona aquí na. nos tur aki na, no, Sí. hopi great, hopi great. Um, Norris, e ta fantastico, hopi bunita. Um, danki por Sí. por a bini cu Bo ne. sa kico mi quiere pidi Jason? Si calke hende sa algo, pasobra Sí. ami a google mi no haya, pero si calke hende sa algo cu nan por comunica cu boso of cu mi of cu boso tambe, Ok. cu nos por sa. Noris, um, nos por sinta di awe te mañan conversa toca de casi que conversa awe no off air también nos a conversa más que sea mes Noris bisami con Noris sin uh, dos popchi más también de porcelana popchi anda sin grande anda más grande que sí. popchi de porcelana un pedestal un pareja un pareja mané ti promina ya que sai hanchu e hombre que sombre plus mi ti un spil antic tambe de 150 pa 200 aña No resita que reveladores de un museo na casa. Según a mí. Nos a visitar no es un día, pero nos va a todos a que nada nos a casa. Pa mi traki ku ta we come dulce. Klata, bami. Fe ora tin comimiento ku museo no stay. No res basha danki, tabata un placer. Anto nos a contento ku bo bora bini ku esaki pa nos.

Kiko ta manera su cuminda favorito di Corsou? Mi cuminda favorito di Corsou, Juffrouw, ta un bon yambo sin simiya, anto un bon bonchi, un bon cadushi. Anto mi ta orguyoso di mi cultura. Danki, Meneer. Cua ta manera su dicho preferi? Mijo coyon cu Dios pordon. Danki. Cua ta bo cuminda mas gusta? Rabi baca cu moro. Danki. Kiko ta un dje cosnan cu ta haci Meneer orguyoso? di ta yu Kòrsou. Bon, un chiconan sigur cu ta simi orguyoso di ta un yu Kòrsou ta cu mi ta forma parti di e team di Selicor cu ta e profesionalnan den prevencion di malesa. Cua ta mineral su cu mi na mas gusta? Mi cu mi na mas gusta ta yambo y cadushi. Anto mi ta gusta cushi, come ora mi mama cushina, so te tin e secreto pa cushina e mania mi a hacida.

Yu Kòrsou ta mi abo, huntu nos a forma karnaval. El a sali for di katolisismo, religion. Kaba klaramente e kultura hulandes tambe penetrá den tur e skinanan. Karnaval, kiko e ta eingelik? Ántes ta un fiesta di selebrashon ku bo tin ku tene kuenta pasobra ta e momento ku bo ta lòs laga bai, hawèl keré mi. Ami sa kiko ta nifica los laga bai. Sinku aña mi mayornan a cuminsa cu grupo Globo. Caminda mi tata Eric huntu cu Fifi Rademaker tabata encarga cu e carosa di e grupo Globo. Bo mester a tende di dje imagennan grandi, cosnan inmenso. Djesun di djesun e Hulandesnan a keda celebra. Febrüari i mart ta nos periodo ora tur hende ta buska pa bin Kòrsou selebrá Pasku ku Aña Nobo. Mua, tabata traha paso karnaval t'e kos. Den mi bida largu un aña mi a pèrdè nasementu di mi baron. Klaru mi por a keda hasi kos anto bin tòg, pero karnaval ta di nos kultura. Dikon Karnaval di Kòrsou ta asina apart, importante, briyante ku buta ku tur hende rònt mundu oy en dia despues di kuantu aña kont'é? Sinkuenta i piku? Tur ta bin p'e. E no ta esun di mas grandi, pero e ta esun di Kòrsou, kaminda kreatividat ta brota. Bo tabata sa ku yu Kòrsou ta resiliente? kreativo, bo sa di unda el a bin? Ora nos tempu ku nos no ke papia di dje bèk aya den e sklavitut, e shon ta benta e karni sobrá afó. Ami ku bo su ansestronan a kue e orea ei hasié e sùlt, e sùlt ku awe bo ta paga plaka pa kome. Ora ku na Hulanda nan no ta ta kobra un depchi p'e, awe bo tin ku paga p'e. Anto es ta un delisia. Mesun kos Kreatividat a sa di brota den bo kas ku den mi kas. Ora ku nan ta benta kos a foma den e palunan di e kasita aki traha mi tras ku ta un pida palu ku por ta na benta afó paso na traha un ket òf por ta e waya di e kasita di galiña ku mester a traha e waya a sobra e palu a sobra un pida blòki asina ei tiki tiki no unikamente gruponan di karnaval tabata krea kos pa. Abo cu ta sinta kanti kaya wak, pero abo kanti kaya tambe a sa di krea loke bo ta yama oy en dia stelashinan grandi. Mira aki, laga mi conta bo, ora cu ey sali for Santa Maria no, anto cu tempo mi ta papia di mi, mi tabata cruza e kayanan aki, cruza brug, yega punta, anto tabata caba na Princess Beach, caminda awe ta Padel X no. Ei karnaval tabata kaba. Ten de komader ta hopi mayongo ta den kaya bai bin gosa di bida, gosa di kreashon, gosa di forsa di mi mayornan ku a sa di krea i enrekesí mi na kultura. Pasobra mi tata mustra mi kon e ta traha tempu mi tabata bai Irena Kleuterschool Un kos riba mi kabes di avion ku materialnan ku tabata tin den kas. Anto ora tin kos proyektonan di traha na skol nos ta resaltá semper pasó papa mustra nos ta kon mi mama ora a sali for di globo. ku su ruman no han a traha e grupo ku yama Nos Goso. Anto den Nos Goso e karos a keda dominá. Nos tabata bisti ántes literalmente na por ehèmpel payaso, na pushi. Ta tin wan aña ku nan a bisti na diabel. Bo por imaginá bo na diabel kele na di e tela di lana ei pretu den e igri solo aki? Pero tabata pa enrekesé. Bo karnaval ku di mi. Mi a konosé añanan ku tabata tin setenta i piku grupo. Hendenan ta sali for di ocho or di meinta bin bin sinta den kayanan di Colón. Bosan ta kòrda ku Colón tabata deten spon tabata kaminda e mucha yòngnan ke ta kaminda oyendia ta direkshon, por ehèmpel, di kaminda ta Malboro. pero e añanan ku nos no a bai den grupo, anto ku nos a para kanti kaya, nos a para den Kolon dilanti di Radio Hoyer, e radio di Karnaval, kaminda ku ambiente no por kaba. Mira aki, na mi splika bo, nos a bai biba afó, nos a kiko, pero semper Karnaval a sa di uni hende. Esei ta e kracht di karnaval, esei ta e kultura di karnaval. Karnaval ta kreashon, karnaval ta tumba, karnaval ta festival di tumba. Ike mi primu a buta ku dies dos aña, ma drenta SUBTI, ke men mi ta papia di van horen zeggen, mi ta papia ku mi konosé ta kiko e ta. Anto esta dushi, basta bo keda kue e kosnan positivo, karnaval ta Genial! Asina genial cu Carnaval ta e bron di economia di mas grandi di Corsou, fo'i djemai bendiendo p'e cana Festival Center te e compania di mas grandi na Corsou ta disfruta di nos Carnaval. Asey nos a dicidi di bin cu Zinga, pero tambe Wappa! Asina contribuyendo na loke nos ta yama nos Carnaval. Corsou ta ami e tabo tambe. Sigui aporta! Sigui kontribuí duna na e kreatividat na loke realmente ta krea nos karnaval. Abo ami pará kanti kaya yongo tanda den kayanan di otra banda sigui pa bai unda ref unda ku ta sigui ke karnaval. Laga mi bisa bo, yuda mi. Yudabu sigui krea Karnaval di Kòrsou nos historia, nos kultura, nos pais paso e turista ta bin pa abo ami den e kayanan di Otrabanda. Kofèti bula bai Kofèti bula bai Riloo! Esaki tabata un otro episodio di Yu Kòrsou Ta Mi. Keda pendiente pi siguiente episodio. Kòrda, Check nos Facebook, Instagram i tambe nos YouTube channel. Like i share pa bo keda na altura i tambe gana premionan balioso.